Dawtmi nu le pa u le nau hna nan dam cio hna maw? Hakha net nih lunglawm tein nan kut kan in tlaih hna. Tutan Hakha net thawng kan chim dingmi a tlangpi ka rak chim lai. Paletwa peng thimnak tuah le tuah lo ding thil sining zoh in UEC nih cathen chuah ṭhan an timh. Hakha ah COVID-19 zawtnak ngei an tam ahcun dying siin ah chia an tim. Hakha khuthar mino nih CNF caah Hakha khuthar chung bawmh halnak an ngei. Myanmar ram chungah Chin ramkulh tal in October kul le khat thok in nauin rumvennak si HPV chuah an tim. Tualchung thawng ka rak chim lai. Paletwa peng thimnak tuah le tuah lo ding thil sining zoh in UEC nih cathanh chuah ṭhan lai. Union Election Commission nih thimnak tuah kho lo ding a thanhmi ramṭhen pakhat le ramkulh panga chungah Rakhine ram An peng sining le thanhmi cazin ah aa tel lomi Chin ramkulh Paletwa hna cu an sining zoh in cathanh a chuah ṭhan lai tiah thawng kan theih. Union Election Commission riantuan Pu U Myint Nai nih Rakhine ram an peng he pehtlai in a herhmi tete zong timhlamh le thanh a si. Hi pin ah a herhning in tawlrel ṭhan a si lai. Cun Chin ramkulh in Paletwa pengtu hi cu UEC lei nih thanh ṭhan ding a si. Zohfel ding zong a um rih. Zohfel dih hnu ah thimnak tuah ding aa tlak le tlak lo thanh ṭhan a si te lai tiah The Hakha Post ah a chim. Kachin ram, Karen ram, Mun ram, Rakhine ram le Shan ram chung mehmun cheukhat ah zalong tein mee pek khawh ding dirhmun a si lo caah thimnak tuah lo dingin Union Election Commission nih thonghnih pukul October na hleiruk ah a then. Cun, humhaknak lei minister zung le ramchung kilvennak lei minister zung hna i an lungduh le an timh ning kan hal hna. Anmah lei nih an duhning le an timhlamhning an chim dih hnuah UEC lei nih cathan a chuah ṭhan te lai tiah U Myint Naing nih a chimchap. Atu cathan an chuahmi kong he pehtlai in tlangcung party panga a simi Kachin State People Party, Kaya State Democratic Party, Mun National Party, Chin National League for Democratic Party, Grand National Democratic Party le Tlangcung Ramkhel Party hleithum fan in dirhmi UNA hna nih zohfelnak tuahpiak ṭhan ding in cathen an chuah ve. Thanghnih hlei nga kum Myanmar ram thimnak lio zong ah Kachin Grand Mun le Baku ram ṭhen hna chung in pangsarih le khuatekom zaruk chung lawng si lo in Shan ram peng pasarih le mahte khuakhan lairelnak an ngeihnak hmun Wa ah an tuah lo tiah theih a si. Hakha ah COVID-19 zawtnak ngei an tam ahcun dine-in siin ah chia an tim. Hakha peng ah COVID-19 zawtnak ngeimi an kar i Hakha siin pi ah an i tlum ti lo a si ahcun dine-in siin dine-in se yong ah kan chiah hna lai tiah Minister Pu Pau Lum Min Thang nih a chim. Minister Pu Pau Lum Min Thang nih COVID-19 zawtnak hi Hakha peng zong ah a karh thluahmah cang caah Hakha Siin pi ah an i tlum ti lo ahcun Dayin Siin ah chiah ding in timhlamhnak kan ngei. Dayin Siin hi ihkhun hleiruk tlum a si. Dayin Siin ah hin hman ding ti cu a har pah nain atu hi kan tawrel cuahmah lio a si tiah The Hakha Post ah a chim. COVID-19 zawtnak kong hi mizapi nih kan theih tuk cang nain a vun rauh pah tikah kan daithlang thluahmah cang zawtnak ngai an um ti kan theih lawngah mah le mah i runvennak kan hmang COVID-19 zawtnak a daih hlan cu zei nan tuah paoh ah mask i huh le kutṭawl hi philh hlah u COVID-19 zawtnak ṭih hi zeihmanh tuah lo in inn ah um sawh ding a si lo tuah u ṭuan u. Natein ngandamnak le zaanglek zung nih an chuahmi zulhphung pawl kha zulh ding zeitik hmanh ah philh hlah u tiah The Hakha Post ah a chimchap. October na hlei kwa thonghni pakul tiang Chin ramkulh chung COVID-19 zawtnak ngei minung sawmruk an si damnak a hmu i siin in a chuakmi minung sawmli le pahnih le a thimi pakhat an si i zawtnak ngei zohkhenh cuahmahmi minung hlei sarih an si tiah theih a si. Hakha Khuathar Mino Ni CNF caah Hakha Khuathar chung bawmhhalnak an ngei. October ni hleikua thonghnih kum kul in October ni kul thonghnih le kum kul tiang hi nihnih ni chung Hakha Khuathar ah mino cheukhat nih Chin National Front CNF caah Hakha Khuathar chung innkip ah bawmhhalnak an ngei tiah kan theih. Hi kong he pehtlai in hi bawmhhalnak ah aa telmi mino pakhat nih mizapi nih kan theih bantukin atu lio cu COVID-19 nih a kan phak lio a si caah chungkhar kip harnak kan ton cio. Hi, hi lio ah ram caah tiin rian a ṭuanmi sin-app zong hi kanmah bantukin harnak an tong ve ko lai tiah kan ruah i sin e bawmh dingin a lung a thomi khuthar mino cheukhat nih kan ti khawh tawk thazaang chuah in kan cawlcanghnak hi a si. Khuthar chung lawngah bawmh kan hal, facang lawng kan kholh hna i tunsawm thum hrawng kan hmuh khawh. Anmah CNF kut ah zeitik ah dah kan chan khawh lai ti tu cu anmah kan pale he kan i chawnhbiak hmasa rih lai tiah The Hakha Post ah a chim. Hakha khuathar mino nih CNF caah tiin facang kholhnak a ngeimi hi a voikhatnak a si i hmailei zong ah hi bantuk cawlcanghnak hi voi tam deuh ngei kho ding in saduhthah an ngei tiah kan theih. Myanmar ram chungah Chin ramkulh telh in October ni kul le ni khat thawk in nau in runvennak si HPV chunh an timh. Chin ramkulh tal in Myanmar ram pumpi ah October ni kul le ni khat thawk in nau in runvennak CHPV chun an tim tiah theih a si. HPVC cu Chin ramkulh chung ummi pengkulh cio ngandamnak zung le sii-inn hna sinah kumkua in kumhra kar nu hna sinah chun a si lai. Aa chun dingmi i a chuah kum zoh hnuah chun a si lai tiah theih a si. HPV nau in cancer khamtu si Myanmar ram pumpi ah nu kumkua in kumhra kar minung tingli le thongsawm nga sinah chun a si lai. Minung pakhat voikhat chunhnak dingah USD 4.5 billion dih ding a si tiah theih a si. Hi si nih hin nauinn caah zawtnak a pe khotu rungrul phunli a khamh khawh lai. Cun nauinn cancer zong a khamh khawh lai tiah theih a si. HPVC cu minung pakhat ah voihnih chunh a si lai i kumkhat dan a si lo le thlaruk ah chunh a si lai tiah theih a si.